Без башлыйбыз. Сәләт лайф. Без сәләтне күрсәтәбез. Junior Skills Bilar Forum. Хәзер өченче көн күреп торасыз. Әйе болытлы, әмма дә ләкин яңгыр яумый. Шунысы рәхәт. Хәзер инде без берничә мизгелдән менә бу искиткеч студияга керәбез һәм безнең эфирны дәвам итәбез. Шуны әйтәсем килә, бүген безнең кунакта Тимур абый Сөләйманов булачак. Әйдәгез, киттек. Сәлам, Алмаз. Барысы да әзерме? Ярый. Башлыйбыз. Башлыйбыз. Димәк, без башладык. Тагын бер кат исәнмесез. Сәлам барчагызга да. Һәм инде иң э, башта шуны әйтәсе килә. Сәләт лайф. Бүген безнең юбилей, бүген 20-нче чыгарылыш. Барысын да котлыйбыз. Инде 20 чыгарылыш без көн э, һәр форумның көн саен чыгабыз туры эфирга. Иртәгә бүген э, иртәгә булачак безнең соңгы туры эфир, әмма дә ләкин бүгенге эфирны Башлап җибәрик. Димәк, дуслар, э, иң беренчедән һәрвакыт шуны әйтәсе килә, YouTube, ВКонтакте, Инстаграмда сез безне э, э, сәләт социаль челтәрләрендә карыйсыз һәм инде без әлбәттә сезнең комментарияларыгызны көтәбез. Инде монда яза башладылар. Нелли Шигапова миңа әйе, монда җибәрделәр. Сәлам, биләр, сәлам, сәләт. А, моны Алик абый язды. Алик абый, зур сәлам сезгә, зур сәлам сезгә биләрдән. А, Диана Еремеева яза. Всем хорошего вечера. Спасибо тебе тоже хорошего вечера. Барызга да хайырлы кичләр. А, Шулай яза Диана Еремеева. Передайте, пожалуйста, привет вожатому э, Зарипова Алсу. Алсу апага Диана сәлам җиткерә. Димәк, дуслар, иң беренчедән шуны әйтәм, һәр вакыт мин шул төрдә әйтәм, без э, биләрдә, без хәзер Junior Skills биләр форумында э, өченче көн һәм инде башта әйдәгез әле Шулай ук берничә сүз менә шул э, Биләр җирлеге турында әйтеп китик әле. Димәк, белгәнегезчә, форум безнең Биләрдә, музей тыюлыгы җирлегендә уза, һәм инде май аенда ул ТССР 100 еллыгы кысаларында Алексеевск районы бренды булып танылды. Биләр урта гасырлар чоры шәһәре Идел буе Болгары дәүләтенең баш каласы. Бу шәһәрнең даны бөтен дөньяга таралган булган. Үз заманында Париж һәм Лондон шәһәрләреннән биләр зуррак булган. Майданы 800 э, гектар булган халык саны 100 мең кешегә җиткәнне күз алдыгызга китерегез. Борынгы рус ел язмаларында һәм гарәп сәяхәтчеләре калдырган истәлекләрдә татар ривәятләрендә биләр турында хәбәрләр сакланып калган. Биредә 922 елда ислам дине кабул ителә. Һәм инде әлбәттә сәләт 1997 елдан Биләргә кайта һәм кайтуны дәвам итә. Без Биләрдә, дуслар, өченче көн Junior Skills Биләр форум һәм әйдәгез әле әз генә менә нәтиҗәләр, бу көнгә нәтиҗәләр турында сөйләшик. Бүген уку-укыту программасы дәвам итә. Катнашучылар өчен һөнәри пробалар узды. Футбол, стритбол һәм өстәл теннисы ярышлары шулай ук узды. Ә инде кичә безнең булды интеллектуаль турнир. Шәп кенә узды. Аня апа Шәрәфиевага зур рәхмәт. Ул әле сез әле аны күрәчәксез бүген э, эфирда. Э, хәзер шулай ук сез фотоларны күрә аласыз шул интеллектуаль турнирдан. Һәм инде әйдәгез инде җиңүче, җиңүче билгеле, аның исемен әйтергә кирәк. Сәләт иске Казан аланы интеллектуаль турнирның җиңүчеләре. Тагын бер кат мин кичә аларны сәхнәдән котадым. Сәләт лайф эфирыннан да шулай ук э, егетләр, кызлар сезне котлыйм һәм барлык катнашучыларны э, катнашучыларга рәхмәтне белдерәм. Һәм инде дуслар, безнең менә шундый яңа рубрика хәзер э, кечкенә генә рубрика барлыкка килә. Ул да булса кызыклы факт. Һәм инде беренче кызыклы фактны мин әйтеп китәм, дуслар. Болгар туган тел аланы сәлкеше Женя Михайлов Казан театр училищесына уңышлы укырга керде. Женя, котлыйбыз сине, котлыйбыз. Әфәрин. Хәм инде дуслар, комментарийларны күрәм. Э, Әдип Әлмир, сәлам җиткерә безгә Җәүдәт абый. Исәнмесез, исәнмесез. Сезгә дә язалар. Э, всем привет, привет. Э, хәм Раис Рафиков яза. Сәлам, сәләт. Сәлам, сәлам дуслар. Нафис Галиев яза. Сәлам, Сәид, сәлам, сәләт. Кәеф ничек? Кәеф һәр вакыттагыча. Шәп. Ал да гел, ал да гел. Монда рәхәт, шуны һәрберегез белә. Һәм инде әйдәгез, кемнәр кайдан безне карый? Шунысы миңа кызык. Э, кайсы шәһәрдән, кайсы авылдан, кайсы төбәктән, кайсы илдән? Безне әлбәттә Рәсәй генә карамый, күп кенә илләр безне карый. Менә кичә Калифорниядән безгә комментарийлар язды, э, яздылар. Шулай хәзер хөрмәтле тамашачылар, сездән көтәбез. Кемнәр кайсы авылдан, шәһәрдән, кайсы илдән? Языгыз, ә мин соңрак укырмын. Хәм инде хәзер беренче сәхифәгә без күчәбез, хәм ул минем яраткан сәхифәм Сәлкеш versus Әйдаман уены хәм аның алып баручысы Булат абый Фәссахов рәхәтләнеп карыйбыз.
Хәерле тәүлек вакыты, хөрмәле дуслар, барыгызга кайнар-кайнар сәламнәр. Инде ниһаять 6 форум, Junior Skills Биләр форум ә үзенең эшчәнлеген матур гына итеп алга таба дәвам итә. Һәм безнең гадәттә форумнарда без уйный идек. Э, бик матур уен, бик шәп уен, Сәлкеш versus Әйдәман дип атала. Әлеге форумда да без инде әлеге шушы матур уенны э, уйнатып алырга булдык. Менә безнең катнашучыларыбыз э, Әйдәман, Сәлкеш, әйдә башта танышып узыйк. Шулай бит? Сәлкештән башлыйбыз. Исемең? Ә, Минем исемем Камилә, мин канатлы барс аланыннан. Камилә кана- канатлы бар салоннан без инде алкышлап алабыз матур гына итеп әйе. Һәм Айдаман Минем исем Гафур абый, мин Зеланд аланына. Гафур абый Зилан Таралман шулай ук без аңа зур көчле алкышлар бүләк итәбез. Кәефләрегез ничек? Шәп!
Алда гөлкәй, алда гөлкәй, монда рәхәт шуны белкәй, алда гөлкәй, алда гөлкәй, монда рәхәт шуны белкәй. Әфәрин, әфәрин. Ә, Сез әзерме уйнарга? Әйе. Мин әзер. Әзер, әзер, әзер, әзер.
Ра. Безнең ике турдан тора әлеге уеныбыз. Беренче турда инде без сезгә э, мультфильмнардан э, кечкенә генә теге өзекләр, кечкенә генә фотосурәтләр, мизгелләр, эпизодлар күрсәтәбез. Э, сезгә инде шуңа карап, кайсы мультфильм икәнлеген аңларга кирәк, ярыймы? Сез әзерме? Әзер. Әзер булсагыз әйдәгез, беренче э, беренчесен карыйбыз. Э, менә менә шушындый фотосурәт анда. Ну-ка. Э, төрле төстә. Головоломка түгелме?
А? Головоломка дигән фильм түгел. Головоломка дигән вариант бар.
Камилә син ничек уйлыйсың? Ага. Башыма килми бер мультфильм. Сез нәрсә күрәсез анда?
Чак панорамада соң.
Һәм ул головоломка Гафур абыйга бер балл өстәлә. Яхшы, киттек икенче сана барабыз, яме әлегә 1-0. Ә, Бриганалле. Ә чираттагысын без инде хәзер күзәтәбез. Чиратта менә бу. Ага, бу аңлашыла бугай, димме? Бу Камилә. Мин чаптыр Камилә өчен җан атасы килә хәзер. Шушы уенда. Хәзер ул җан бирә. Карамыйм шул. Мультфильмнармы?
Әйе. Гафур абый безнең мультфильмда күп карый булып чыкты. Карый дип мин монсын белмим. Бу миңа калса, беләсезме нәрсә?

Исә бергә ноль кала. Бергә ноль килеш кала. Мин җиңәм барыбер.
Э, Икегезгә дә уңышлар. Э, Без чираттагы фотосөйрәтне карыйбыз. Әйдәгез, э, ничек анда? Бу бит мин Ә, белми монсы- торам, мин карамаган. Монсын Камилә карарга тиештер инде. аны. Чөнки монда э, матур-матур әнә

Әйе. Белмим. Ярар, ничек без бирәбезме ярты балны? Бирәбез. Ярты балны. Мин сиңа тоже ярты балл бирәм аннан тоже. Ярар, әйдә, бер, бер ярымга бер булды, димәк. Әлегә безнең Гафур абый җиңеп бара. Ә без чираттагы фотосурәткә күчәбез. Һәм әйтәгез әле бергәләшеп уйлыйк. Уйлыйк, уйлыйк, уйлыйк.
Дракон. Э, Приключения дракона. Приключения Синең дракона. вкусом. Приключения дракона. Дип җавап бирде Камилә.

бер балын алып китә безнең Камилә. Без аңа алкышлыйбыз. Исәп 3-кә 2. 3-кә 2. Шулай итеп безнең беренче турда тагын бар әле. Әйе, тагын бар, тагын бар безнең шуңа күрә әле мөмкинлекләрең бар Гафур абыйның куып җитергә.
Волк, сер. Так.
Богатырь, богатырь. Три богатыря. Юк, юк, бу ни?
Серый волк? Сер Иван Царевич, серый волк вроде. Три богатыря дигән.
Иван Царевич, серый волк называется.

Нишлибез? Ул чамабыз әлбәттә. Алкышлыйбыз! Әйе, әфәрин, әфәрин. Ә, Шулай итеп, беренче тур ә, азагына якынлашты. Икенче турда беләсезме нишлибез? Ә, Сезгә чыгачак экранда фотосурәтләр. Алар инде безнең һөнәргә бәйле, профессиягә бәйле, чөнки безнең Junior Skills биләр форум бит инде, димме? Һәм шушы фотосурәттән бер артык булган фотосурәтне ә, сайлап алырга кирәк. Яме, һәм аңа аңлатма бирергә кирәк. Мантыйк ягыннан, логика ягыннан. Аңлашылдымы? Аңлашылса идеге заллыга тапшырып, без инде икенче турыбызны башлап җибәрәбез. Игътибар экранга һәм менә монда. Карагыз. Монда чирәм, ягъни имә, газон, туп һәм жук. Жук.
Жук. Жук. Лишний дәр минемчә. Жук лишний дип уйлыйсың, имә? Ни өчен? Чөнки футбол полесы монда. Әйе. Чирәм футбол полесы һәм футбол

Монда безнең менә. Монда минемчә менә бу кош вообще не вписывается. Ни өчен?
Чөнки э, монда Монда камера, YouTube.
Камера, YouTube бу теге технологияләргә. Әйе, һәм бу нинди һөнәр, нинди профессия? Бу монтажер микән, белмим, или э, блогер. Блогер. Блогер, әйе. Э, монда бу бу очракта нишлибез без? Шулай ук яртышар балл бирәбезме? Һәм безнең дигәндә һәм әйе, һәм безнең төгәл булачак. 4 һәм биш. Әйе. Әйе. Биш балл, дүрт балл. Әйе, дәрс. Әфәрин диям дә, мин үзем сезгә хәзер кул чабам шушы урында. Һәм миңа монда залдагы Әйе, укучы стажик, стажик. барлык э, ярдәмчеләребез булышалар. Э, Киттек чираттагысын карыйбыз. Монда инде хәзер бераз гына э, уйларга кирәк. Монда безнең Йолдыз, Илназ абый Сафиуллин һәм Тюбик. Чубик. Тюбик Ә, артык дип уйлыйсың, әйе, әйе? артык, чөнки Илназ абый Сафиуллин, ул безнең йолдыз шикелле, Йолдыз, Йолдыз, җырчы. Йолдыз һәм Шуңа тюбикны.
күрә Ләкин монда беләсез, мин сезгә хәзер кечкенә генә подсказка бирәм. Монда күбрәк э, креатив ягыннан уйларга кирәк хәзер. Теге. Бәлки монда... Әйе, әйдә уйлап карыйк әле, уйлап карыйк. Менә йолдыз ялтырый. Йолдыз кайда урнашкан? Күктә.
Күктә. Күккә безнең кемнәр оча? Космолав.
Әйе, космонавтларны. А, бу бит бу.
Юк. Юк, ә космонавтлар. фильм.
О, менә мин дә шуның турында аңлыйсызмы? Аңлыйсызмы? Космонавтларга ошамлык. Әйе, әйе, һәм шушы урында безнең Камиләгә без жәлләмичә бер балл өстибез, шулай бит? Чөнки Йолдыз һәм Тюбик алар бергә космонавт профессиясе, космонавтлар очалар Йолдызлар янына һәм ашап торалар Тюбиктан ашамлык. Э, бер балл сиңа һәм алтыга дүрт булды әфәрин әфәрин һәм тагын бар әле тагын бар безнең тагын бер э, аңлатма дип әйтик инде шундый фотосурәтләр мында доллар э, алтын һәм тимерхан абый ничек уйлыйсыз нәрсә артык тимерхан абый тимерхан абый артык дисең ме ну чөнки тимерхан абый калса гомумән сәләттә артык булырга мөмкин түгелдер ул юк ну без уен сәләт турында эш бармый сүз бармый бәлки шулайдыр

Хәзер инде сезгә шундый мөмкинчелек бирәбез, үзегезнең якыннарыгызга, дусларыгызга, әти-әниләрегез алар хәзер сезне карыйлар, сәламнәрегезне юлларга иде, Камилә синнән башлый без җиңүче буларак, рәхим ит сәламнәреңне шушы камерага. Мин үземнең туганнарыма сәлам әйтәм һәм үземнең яраткан әниемә. Сәлам.
Һәм Гафур абый Э, чират синдә мин бертуганнарыма да әти әниләремә сәлам әйтмим чөнки алар мине монда тышта көтеп торалар хәзер чыккач сөйләшәм э, сәламнәреңне курайхан аланына әйтерсең курайхан аланына әлбәттә зур зур сәламнәр озакламый планеркага бергәләп э, барып кайтырбыз яхшы яхшы һәм шушы югары ноктада күтәренке кәеф булган очракта без инде бүгенге уеныбызны йомгаклыйбыз сезгә бик зур рәхмәт сәләт лайфны карагыз Сәләткә килегез, күңелле яшәгез, бәхетле булыгыз.
Сәлкеш versus Әйдаман. Рәхмәт э, Булат абый, шундый шәп сәхифә өчен һәм инде котлыйбыз сәлкешләрне. Сәлкешләр, сез

Әз генә комментарийларны укып китәм. Э, кайдан сез безне карыйсыз дигән сорау бирдем. Ландыш Сафина э, Казаннан карыйм ди. Диана Еремеева Тукаевский район дип язды. Тукай районы безне карый. Сәлам. Э, шулай ук Раис Рафиков Испания дип язды. Испания. Сәлам. Бүген Испания футболга әзерләнә. Бөтен Испания түгел, Каталония, Барселона, Бавария белән Барселона уйный. Әгәр дә футбол яратучы Э, тамашачылар болса шулай нинди нәтиже була икәнен яза аласыз ничек уйлыйсыз нинди нәтиже була ә безнең туры эфир дәвам итә шуның белән һәм инде безнең киләсе сәхифә ул да булса сәләтле кунак Димәк, сәләтле кунак сәхифәсе биредә сәләт мәгариф һәм уку укыту технологияләре үзәге җитәкчесе Диләрә апа Якубова. Диләрә апа, сәлам. Сәлам, Ислам. Сәлам, сәлам. Сәлам, Диләр.
Сиңа да биләрдән күп күп иттереп сәлам. Беренче сорау бик гади, кәефләр ничек, ничек хәлләр? Алда гел, алда гел, монда рәхәт шуны бел, сездә тагын да әйбәтрәк.
Ярый, бик зур рәхмәт. Әйдә, әз генә синең белән э, сөйләшеп алдык. Һәм э, беренче сорау шундыйрак, менә сәләт берләшмәсе уку укыту эшчәнлеге әлеге моментта нинди өлешләрдән һәм нинди проектлардан тора, сөйләп китсәң иде.
гомумән сәләт ул белемгә фәнгә тартылган балаларны барлау һәм үстерү мохите шуңа күрә һәрбер сәләтнең проектында шул мәгариф өлеше бар һәм ел дәвамында без төрле проектлар өстендә эшлибез мәсәлән һәрбер аланның һәрбер форумның Һәр бер проектның менә мәгариф уку укыту программасын командалап әзерлиләр, без бергәләп аларны карыйбыз, эшлибез алар астында. Шуңа күрә һәр бер проект нәрсәне алмас алсаң да, ул шул мәгариф темасы белән бәйле.
Рәхмәт. Рәхмәт. Хәм инде э, менә беләсеңме, Диләр апа, монда без берничә тапкыр э, эфирда әйткән идек, менә Сәләт мәктәбе ачыла. Сәләт челтәрләрендә, социаль челтәрләрендә роликлар башланды инде, э, класслар, класс туплана. Хәм инде шундый сорау, Сәләт мәктәбе, аның үзенчәлекләре турында әз генә сөйләп китсәң иде. Әйе, күптән инде без хыялланабыз. Э, инде 25 ел дәвамында э, Сәләт э, гөрли, без очрашабыз, күңел ачабыз, укыйбыз, ләкин аннары үзебезнең мәктәпләребезгә, өйләребезгә кайтабыз. Ә без өметләнәбез, кайчан инде безнең үзебезнең мәктәп була. Тәлкешләр дә үсеп бетә, без Тел кешеләрнең дә балалары туа. Шуңа күрә Әйе, әйе, мин дә мине көтәм.
Чынлап та быел безнең өчен ул зур вакыйга. Сәләт мәктәбе туа. Быел кечкенә генә адым ясыйбыз, әйеме? Беренче классны гына җыябыз. Әйе. Безгә шалтыраталар, язалар, аласызмы, өченче классны аласызмы, алтынчы класска балабызны. Алла бирсә, әлегә беренче класс кына җыелашлар. Алырбыз, әйе.
Быел әлегә беренче класска гына, беренче сыйныфка балалар туплыйбыз. Нинди үзенчелекләре Инде э, сәләт белән бәйле э, безнең э, үзәктә ул шәхес, шәхесне үстерү, һәр бала ул шәхес, һәр баланың үзенең сәләт, сәләтләре бар. Шуңа күрә инде балага карап, аны үстерәбез төрле яклап. Рух ягыннан да, аң фәһем, физик ягы да, тәрбияу ягыннан да, и шундый психологик як, яктан да сыйфатлы, әйбәт, шартлар тудырабыз. Димәк, нәрсәсе бик мөһим? Безнең өчен югары дәрәҗәдә белем бирү мөһим. Аның өчен махсус заманча технологияләр куллану мөһим. Ләкин иң иң иң мөһиме инде ул сәләт мәктәбе булу. Сәләт мәктәбе буларак ул үзе барлык сәләт ул сәләт мөхитендә һәм сәләт төрле сәләт проектлары белән бәйле булачак гомумән ул сәләт социаль педагогик комплексның нигезендә инде ачыла укытучылар әйдаманнар остазлар алар да күбесе сәләттән йә сәләткә якын булган кешеләр һәм гомумән безнең бер календарь булачак әйеме мәктәп үзе үзенең бинасында да үзенең бинасында дигәндә без хәзер быел ачабыз беренче класс үзәктә казанның үзәгендә казанның үзәгендә иә илле беренче мәктәп нигезендә инде ачылабыз һәм анда дәресләр булачак ләкин тагын э, безнең сәләт йортында сәләтнең төрле базаларда төрле чаралар узачак алар да Шул ә, уку укыту программасының бик ә, мөһим өлеше булачак. Ә, нәрсә тагын әйтим? Бик э, көтәбез. Минемчә, ничек ничек эләгергә, минемчә, бу бик э, мөһим сорау, бәлкем кемдер хәзер карыйдыр. Э, шундый мәгълүмат, Сәләт мәктәбе ачыла, Сәләт мөхите. Ә ничек соң эләгергә, минемчә, бу бик мөһим сорау. Әйе.
Әм, без хәзер балалар туплыйбыз. Әлегә урыннар бар. Сәләтле балалар балаларны бик тә көтәбез. Ә, ә, бик ә, кызыклы әй шундый шәп менә дигән инде кызлар егетләр инде безнең бар ләкин тагын көтәбез ничек язылырга безнең Сәләт official сайтында бар мәгълүмат өчен телефон шалтыратасыз, языласыз. Безнең социаль челтәрдә дә язсагыз, сезгә җавап бирәләр мәктәп буенча. Шәхсән минем номерымны эзли аласыз сайтта, миңа да яза аласыз. Ләкин шул иң төбе, анда безнең ролик бар шундый, әйеме? и пост Әйе. һәм постер һәм анда телефон номеры бар шалтыратасыз әйтәсез ә, беләсем килә күбрәк мәктәп турында ә, керәсем килә ә, мәктәпкә һәм ә, минемчә быел ул шундый мөмкинлек бер генә тапкыр бирелә кемнәр быел мәктәпкә бара алар инде сәләт мәктәбенең беренче укучылары була ә, без 15 баладан Әйе, истәлектә кала, әлбәттә. 15 баладан күбрәк җыймыйбыз, ул максимум дигәндә. Бик сыйфатлы шартлар булачак. Хәзер мәктәпне ремонтлыйбыз. Һәм э, дәресләргә килгәндә төрле юнәлешләр булачак. Математика, рус теле татар теле ә, бик мөһим әйеме без күп телле мохит сәләт шуңа күрә мәктәптә күп күп телле булачак татарча да русча да инглизчә да беренче класстан өйрәнә башлыйбыз һәм тагын вокал хореография изо изодан да төрле юнәлешләр буенча дәресләр булачак Э, без сезне көтәбез. Бик кызык булачак. Әзерләнәбез һәм безгә шалтыратыгыз, без аңлатырбыз, күрешербез, очрашырбыз. Әйе, димәк, сылтамаларны без экранда да күрсәттек. Диләр апа, бары тик уңышлар телибез сезгә, сезнең эшчәнлеккә, Сәләт мәктәбенә, ала бирсә, мин дә бер 5 э, елдан ала бирсә, безнең белән, безнең гаилә белән килербез әле ала бирсә Сәләт мәктәбенә. Рәхмәт!

Игътибар! Сәләт сторда җылы кием, аяк киеме һәм кул чатырлар актив сатыла башлады. Сәл кешеләр туңмый һәм юешләнми. Мин дә үземә бер э, шапка сатып алдым әле. Димәк, комментарийлар э, килә, э, азнакайдан безне карый диләрә. Э, Алия Хадиева яза Сәләм Сәләт, Сәләм Алия. Э, Сөмбел Анваровна яза Без карыйбыз Казаннан, карыйбыз сезне Инстаграмда. Хәм Илдар Галиев Кукмарадан безне карый Аяз Аглиуллин, безне карый Нурлаттан. Һәм менә шундый монда бар э, хат, э, Әдип Әлмир безгә язган, барсы җиңәчәк, Месси гол кертә. Ярый карарбыз. Мин ихтибар ихтибар иттем, монда да студияда да, сәләттә дә э, Барселонаның җанатарлары бик күп. Нәрсә белән бәйле микән? Белмим. Әмма Рафаэль монда язган Бавария җиңәчәк 2-гә 0. Ярый, димәк, көтәбез сезнең прогнозларны, сез аларны комментариядә яза аласыз, ә без инде дәвам итәбез. Хәзер экранда булачак Аня Пашарафиева һәм аның белән Сәләт галәм күргәзмәсен өйрәник. Игътибар белән карыйбыз.

Рәхмәт, рәхмәт сиңа, Аня апа. Дуслар, ә без дәвам итәбез. Тагын берничә комментарий монда язганнар. Алик абы яза, каталоннар өчен җан атабыз бүген. Һәм шулай ук Алик абы яза, Сәләт мәктәбенә уңышлар, хәерле сәгатьтә. Шулай ук бер комментарий күрәм Калифорниядән, Сан-Францискодан Умид шәп дип язды. Сәлам, сәлам, сәлам Калифорния. Димәк, дуслар, дәвам итәбез. Киләсе сәхифә Сәләтле кунак. Дәвам итәбез, дуслар. Биредә Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министрының беренче урынбасары Тимур абый, Сөләйманов, Тимур абый, сәлам. Сәлам, Ислам. Бик шат сине күрергә.
Мин дә бик шат сине күрергә.
Кәефләр.
Шәп.
Алдагел.
Алдагел артта чәчәк. Ярый, беренче сораудан башлыйк. Э, җәй инде август узып китә инде әз генә калды. Ничек синең җәең уза? Ял итеп буламы? Нинди проектлар хәзер?
Менә ял итәм. Ял итәсең. Сәләткә кайтып ял итәм. Бүген сәгать 6-дан бирле Монда биләрдә рәхәтләнәм. Монда килгәндә инде күңел дулкынлана. Бик рәхәт. Ә менә без яшьләр министрлыгына кагылсак, менә бу җәй көне узган яки узачак, менә синең иң яраткан проект ниндирәк? Сәләттән. Сәләттән башка. Төп төп өч проект сөйләсәң дә була. Ничек телисең? Ага.
Сез никтер алдан җибәрмәдегез сорауларны. Шуңа күрә белмим, өчне әйтеп булыр микән, юкмы? Өчтә генә калып. Ну, беренчесе, әлбәттә, минемчә бик зур проект. Ул Extreme Park. Урам. Әйе, күрдек, ишеттек. Бик зур проект һәм бу Россиядә иң зур парк. Егерме мең квадрат метр, да. Скейт юнәлешендә бар мәйданчык, BMX юнәлешендә памп трек, менә шундый кызыклы, кызык исемнәр бирелгән төрле мәйданчыкларда, шушы экстрим паркта булганнарына. Бу бер. Монсы инде Казанда.
Әй, монсы Казанда.
Икенчесе зур минемчә, һәм хәзерге вакытта ул бик актив бара бөтен Татарстан Республикасы буйлап ул автобус, мөмкинлекләр вакыты, яшьләр вакыты дип атала. Аның, аның төп идеясы ул районга барып, анда ә, төрле яшьләр белән турыдан-туры ачык формат та җыелып сөйләшү, әңгәмә кору, аларга Татарстанда булган барлык мөмкинлекләр, программалар турында сөйләү һәм шулай ук бик мөһим бер үзенчәлекле быел теге елны да без шундый проектны оештырган идек, ләкин быел анда яшьләр килә үз идеяләре белән, димәк, шундый питчинг оештырабыз. Һәрбер кеше үз идеясы белән чыга. А, өченчесе, өченчесе, өченчесе бик күп онлайн проектлар булды. Әйтик, менә кичә ике көн элек мин катнаштым лидер, ел лидеры конкурсының нәтиҗәләре булды һәм шул конкурсның шундый йомгаклау онлайн форматта быел узды бу конкурс йомгаклау чарасы булды һәм күп кенә сәләттән җиңүчеләр булды әйе мин дә котлауларга кушылам һәм ул да минемчә менә шул проект һәм менә ел лидеры кебек үк башка чаралар да бик актив онлайн форматта Э, уздырыла быел без беләбез контекст ул э, коронавирус белән бәйле һәм менә шундый э, вызов челлендж әйтеп тә була һәм безнең яшьләр алар бик актив һәм яшьләр оешмалары да менә авырлыкларга карамастан барыбер бик актив төрле чараларда катнаша оештыра Менә өч, өч булды. Әйе. Әйе, дәвам итеп була, ләкин эфир әйе. Анда Алиса әле әзерләнә. Сез аны күрмисез, мин күрәм, әнә дигәндә утыра. Аның бер чыгышы бар, аның вакытын ашыйсым килми. Аны тыңлыйсым да килә. Алла бирсә, тыңларбыз.
Әлбәттә, менә онлайн проектлар бик күп барлыкка килде. Шунысың берсе Сәләт Лайф, дуслар, без Сәләтне күрсәтәбез. Һәм инде Сәләт турында әз генә сөйләшеп китик. Менә бу форум турында Junior Skills Bilar Forum, 6нчы форум. Менә син, Тимур абый, кечкенә булган вакытта кем булырга хыялландың? Нинди һөнәр турында хыялландың? Бармы андый һөнәр? О, 8нче класста мин Сәләткә эләктем. Так. Сигезенче ме, җиденче идеме?
Ничәнче ел? Ә, 98, 98. Чистай. Ә, менә шул ә, Чистайдагы сәләттән соң бик каты ә, татфакка керәсем килде. Филолог булырмын дип хыялландым. Филолог. Әйе.
Шуннан соң ә, бөтен олимпиадаларда катнашып, менә 10нчы класска хәтле әле төгәл белмәдем кем буламын дип, чөнки төрле өлкәләрдә үземне Сынап караган идем. Менә ике мең дә унынчы класста инде экономикадан, икътисадтан олимпиадада катнашып, менә шул юнәлештән барам дип хыялландым. Менә хәзер дә ерак китмәдем, дөресен әйткәндә. Чөнки яшьләр эшләре министрлыгында эшләсәм дә, барыбер теге социально-экономическое направление әйтеп була. Монда менеджмент та, монда теория ягыннан да күп кенә бар мәсьәләләр. Шуңа күрә файдалы.
Ярый, әфәренне сөйләп киттең. Әз генә теге тарихын турында ничәнче елда сәләткә эләктең. Хәзер бар шундый тәкъдим. Бер уен уйнап алабыз синең белән. Экранда булачак фотолар, сәләттә төрле елларда төшергән синең фотоларың булачак. Ә син инде ничәнче елда ул фото төшерелгән икәнен әйтергә безгә тиеш. Хәзер сынап карыйбыз. Мин үзем дә белмим җавапларны, хәзер бергә бер мин булышырмын. Но мин җавапларны белмим. Син шпаргалка бармы?

13, 14. 13. 13. Беренче тапкыр 13 э, дип әйткән идем. Әйе. Беренче булып. Ярый. Э, дөрес. Мин берничә берничәне әйтеп куям, берничә елны шуларның берсе булса әйбәт. Алга таба барабыз. Киләсе фото. Менә монда син кызыл фут. Бу инде фестиваль. Ялгышмасам, бу форум түгелдер. Фестиваль еллары. Минем кызыл футболка димәк. Кызыл футболка. Мин баш җитәк.
Әйе. 2008 2008 әйдә подсказка мин ул елны әйдаман булдым ә 2008-дә мин сәләкә килмәдем мин укырга кердем димәк укырга кергәннән соң кфуга кфуга әйе кергән вакытта мин килмәдем ул елны Димәк, 2009.
Димәк, 2009. Димәк, карыйбыз. Дөрес җавап 2010. Ярый, ярый. Соң килдең әйдә мамлы. Соң килдем. Иртәрәк кирәк иде.
Юк, 9 нчы елында килдем, 10 нчы елында килдем, 11 нчы елында килдем, 2 нчы елында килдем. Димәк, киләсе ярый без монда Тимур абый турында сөйләшәбез, киләсе фото. Ага, так, анда нәрсәдер язылган, ел дип язылган. Кунакта Ел, егерме ел дип язылган. Так, менә минемчә бу бик шәп подсказка. Сәләт биләрдә егерме ел. Сәләт биләрдә, әйе.
Димәк, өч ел элек. Димәк, 2017 килеп чыга.

Да, Гүзәл, Анна Фельдман, Самат, Ләйсән, Раиль.
Берәрегез караса, безне хәзер языгыз коммент Инстаграмга, әйе сезгә сәлам әйтәбез. Так, бигрәк авыр сораулар бирәсең син. Ну, әйтик,

Сәлам, кем карый? Әмма... Килегез, кайтыгыз, без биләрдә. Без биләрдә, без Сәләт Лайф студиясендә Хәмидә Тимуровыз соңгы сорау калды. Тиз генә җавап бирсәң, бүген футбол Лига чемпионов без монда карыйбыз. Бавария Барса.
Барса. Димәк, Тимур, э, Барс өчен, э, Тимур абый, э, Барселона өчен җан ата һәм синең прогноз, нинди нәтиҗә һәм кем гол кертә?
Кем гол кертә? Месси гол кертә, әлбәттә. Месси ничә гол кертер микән? Икене кертергә тиеш.
Икене.
2-0 Барса. 2-0 Барса. Бик зур рәхмәт сиңа, Тимур абый. Сиңа рәхмәт, Ислам.
Биредә Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министрының беренче урынбасары Тимур абый Сөләйманов булды. Ә без дәвам итәбез, дуслар, безнең туры эфир дәвам итә һәм әлбәттә монда комментарийлар бик күп э, килде. Алсу Гатауллина яза, рәхмәт, сәләт, безнең балалар бик күңелле ял итәләр. Бу башка Алсу Гатауллина булгандыр. Димәк, э, Раушания яза, сәләт мәктәбе, көт безне. Сәләт мәктәбе сезне көтә, сез инде сәләт.биз сайтына кереп барлык мәгълүматны карый, укый аласыз. Шулай ук э, Тимурка безгә яза, барыгызга да исәнмесез. Исәнмесез, исәнмесез, дуслар. Э, тагын бер кат кабатлыйм э, комментарийда яза аласыз кайсы районнан кайсы шәһәрдән кайсы э, авылдан сез безне карыйсыз шуңа күрә без рәхәтләнеп укырбыз без инде укыдык монда нурлат кукмара азнакай казан испания сан франциско тагын бер кат казан безне карый тукай районыннан безне карыйлар Хәм кем кем кем тагын әйдәгез языгыз кайсы районнар кайсы шәһәрләр э, безне әлегә карый без инде барысына да сәлам җиткерербез менә безгә яза ансар шакиров сәлам сезгә казаннан ничек казанда һава торышы менә биләрдә бүген яңгыр яумады шунысы шәп э, казанда яңгыр яуды дип ишеттем э, казаннан сәлам җиткерәләр һәм инде тагын көтәбез Э, сездән күбрәк комментарийлар. Э, Сәләтле, тагын бер кат әйтеп китәм, дуслар, бүген безнең 20-нче чыгарылыш. Бүген безнең юбилей. Шуңа күрә без сездән э, күп лайклар көтәбез. Ютубта булсын ул, ВКонтактеда булсын ул, Инстаграмда булсын ул. Күбрәк, күбрәк әйдәгез менә, нәк, менә хәзер 10 секунд дәвамында, дәвамында сездән лайклар, лайклар, лайклар һәм лайклар. Ә, менә яза башладылар. Камилла яза мин Әлмәттән. Әлмәт, сәлам. Ә, Алсу Гудавыльнен Тәтештән безне карый. Тәтеш, шулай ук сезгә кайнар-кайнар сәламнәр. Биләрдән, ә, Junior Skills Биләр форумнан сезгә кайнар сәламнәр. Тагын тагын кайсы районнар, кайсы шәһәрләр безнең белән икән. Ә, әйдәгез, әйтеп китим әз генә менә бүгенге форумның программасы турында. Хәзер инде Сәләт лайф эфиры беткәч, хәзер әлегә кемдер кичке ашта без җыелабыз корылтай чатырында һәм корылтай чатырында безнең узачак кичке чара бүген ул да булса ШТК фестивале. Биредә безнең 5 э, алан, димәк 5 команда Димәк, без карыйбыз бик э, шәп биш визитка һәм тагын бер конкурс булачак. Анысын алар э, КВНның КШТКның нәтиҗәләрен э, мин инде сезгә иртәгә әйтермен, ә без дәвам итәбез. Димәк, әлегә хәзер безнең булачак иҗади номер. Сейчас у нас будет творческий номер, и Ахмедшина Алиса уже готова вот-вот для вас его спеть. Алиса, привет! Как дела? У меня вообще все прекрасно, все хорошо.

Дуслар, алкышласак, алкышласак та була, менә монда студиода мин бер үзем түгел. Алиса, браво, просто браво. Просто давайте еще раз поаплодируем, кто здесь в студии, алкышлап алыйк. Искиткеч, искиткеч Алисәгә бик зур рәхмәт. Менә шундый Искиткеч тагын бер кат әйтәм, иҗади номер, бары тик браво, бары тик әфәрин Алисәгә бик зур рәхмәт. Шуның белән инде безнең бүгенге эфир, юбилейлы эфир, 20 нче чыгарылыш кызганычка каршы тәмам. Менә 50 минут безнең эфир бара, минем өчен ул менә 1 минут шикелле узды. Ни, белмим, ничек сезнең өчен э, шулай микән, юк микән, әмма дә ләкин кызганычка каршы Егерменче чыгарылыш тәмам һәм инде без сезнең белән иртәгә күрешербез, унсигез дә утызда безне көтә соңгы чыгарылыш. Сәләт лайф, без сәләтне күрсәтәбез. Иртәгә күрешербез. Thank you.